Исәнмез хөрмәтле дуслар. Э, сайт ясавыбызны дәвам итәбез. Безгә инде бүген э, хостинг өчен түлибез һәм домен регистрация ясыйбыз доменга. Иң баштан безгә менә бу хостингтагы балансны тутырырга кирәк. Шуның өчен иң баштан менә күпме нинди сумма тутырырга өчен инде менә шушы э, карап дигәр. Хостингка бер айга безгә түләргә туры килә 100 сум. Ә инде домен бер елга торачак 130 сум. 130 сум. Менә хәзер безгә әгәр бер ай хостинг алып һәм домен регистрация үткәрсәк, кирәк була бит инде 230 сум. Ләкин иң баштан менә бу сумманы баланска тутыргынча, керткәнчә менә бу шушында карап үтегез әле. Әгәр сез бу сайтыгызны

12-гә бөлеп карагыз да, бер айга ничкәнен менә шушыннан беләсез инде. Күрсәтер өчен генә тутырга тиеш булам бит инде 100 сум бер айга хостингка SSD 1 тарифына һәм домен регистрация ясар өчен 130 сум кирәк була. Шулай булгач, миңа кирәк була Киз дә 30 сум акчаны менә мондагы э, картаданмы, Сбербанк онлайннанмы үзем сайлап алып, яки электрон акчалар аркылымы миңа тутырга туры килә балансны. Пополнить баланска басам. Һәм шушының арасынан сайлап алам мисал өчен мин яндекс деньги сайлап алам яндекс деньгине сайлап алам да менә монда куям бит инде 230 сумны һәм пополнить баланска басып мин күчеп китәм Яндус деньги сайтына. Мин аны хәзер эшләп тормыйм. Бәлки сез сайлап алырсыз квартаны. Хәзер күбегез эшли белә. Мин аларны күзәтеп тормыйм. Перейти к оплату через Яндус деньги дигән кнопкага басам да, күчеп, мин түләүне башкарам. Бу түләүне башкарганнан соң, хәзер без күз алдына китерәбез, что минем баланста 230 сум акча бар. Түләүләр бетергәннән соң мин хостинг дигән җиргә басам кире үземнең личный кабинетка кереп биллингка

Һәм 100 тәңкә акчаны инде түлим мин. Ул түләгәннән соң минем почтага хат киләчәк. Хат киләчәк. Мин хостингка бер айга түләгәнем хакында. Кире вебхост 1 сайтына кайтам.

Үзегезнең менә сайтыгызны үзегезнең эшегезгә генә багыш ясагыз, или ясасагыз, сез үзегезнең доменга исем-фамилиягезне латынча куйсагыз да була. Мисал өчен, менә мин куям ди Рамис Бикинеев .ру Сез үзегез аңсайлыйсыз. Мин белеп торам, что минем мондый домен бар. Мин басам да, менә монда аска кызыл шрифтлар белән предупреждающий Ди язучыга. То, что мондый домен уже кемдәдер бар икәнен. Шуның өчен менә монда сез үзегезгә шушындай домен ошый икән, үзгәртә аласыз. Берәр хариф исти аласыз. Рамис урынына, мисал өчен, Менә монда мондый сык кусягыз. Үзегезгә карыйсыз. Менә шуның өчен бит кайвакыты интернеттан сайтлар караган вакытта карыйбыз да, ни икән, ни өчен икән бу кеше доменын шулай дөрес язмады икән дибез. Ә ул бер дә юкка түгел. Домен занят булганга күрә, шушының өчен хәрефләрен үзгәртергә туры килә. Ярар, сез үзегезгә кирәкле доменны таптыгыз ди. Бәлки, мәсәлән, кемдәдер математика математика сызык ясау өчен үзегезнең шәһәр исемегезне ясагыз Менә шушай иттереп регистрация үтәбез. Регистрация үткәннән соң акчагызны 130 сумны баланстан алганнан соң сезнең почтагызга хат килеп төшә, анда инде бөтен сезнең доминга доминга регистрация үткәнгә подтверждающий ат килеп төшәчәк икән. Менә без сезнең белән хостингка түләдек һәм доменны регистрация үткәрде булып чыга. Мин үткәрмим. Ни өчен дисәгез, минем үткән үземнең доменда да, үземнең хостингта да уннан артык доменым бар. Менә бүгенге шушының белән тәмам. Менә бу хостинг белән доменны түләп